Léif Kolleeginnen a Kolleegen aus de Secteure vum Drock, vun de Medien a vun der Kultur an och hir Famillen alleguerten, mir wëllen haut e puer Wuert un Äech riichten. Erlaabt mer awer fir d'éischt e puer allgemeng Saachen ze soen, wat eis Aarbecht ugeet am Moment beim OGBL. Mir wäerten als OGBL, als déi verschidde Syndikater, als eise Service Information, Conseil, Assistance aux Membres weiderfuere mat eiser Aarbecht, fir Äech esou gutt wéi méiglech an dëser ganz schwéierer Situatioun ze ënnerstëtzen. An och wann eis Büroen zou sinn, esou schaffen eis Leit am Moment alleguerten am Teletravail an Der kënnt se erreechen, esou wéi Der se ëmmer schonn bis elo konnt erreechen, iwwer Telefon, um 26, 54, 37, 77, respektiv och zu all Moment iwwert d'Mailadress info at ogbl.lu. De Beräich vun den Dréckereien ass e Beräich, dee schonn an deene leschte Jore ganz schwiereg Zäiten duerchlieft huet. Doduerch, a well vill digitaliséiert ginn ass, hunn d'Dréckereie manner Opträg kritt an dat huet sech natierlech och direkt ausgewierkt op d'Salariéen, déi an deem Secteur schaffen. Et ass esou, datt e vill Dréckereien hu missen zoumaachen, datt e vill Dréckereien hu misse Faillite erklären an doduercher natierlech d'Salariéen hir Aarbechtsplaz verluer hunn. Och an dësem Moment si ganz vill vun Äerch dobaussen, déi an deem Secteur schaffen, déi Angscht hunn ëm hir Aarbechtsplaz, déi net wëssen, ob e geschwënn Opträg kommen, ob en Opträg, déi a Suspens sinn, herno awer wäerte gemeet ginn. Mir fuerderen dofir och d'Employeuren op, lo hir Leit net ze entloossen, ze kucken, wat fir Méiglechkeeten et gëtt, fir d'Leit an den Teletravail ze setzen, och wann et vläicht nëmmen e puer Servicer sinn, an dann natierlech vun all deene Mesuren ze profitéieren, déi am Moment en place gesat gi sinn. An ech wëll do eng Mesure nennen, déi ganz wichteg ass, och fir dee Beräich, dat ass de Chômage partiel a wa méiglech och do de Leit net nëmmen 80 Prozent vun hirem Loun ze ginn, mee fir hir Aarbecht, déi se während Jore geleescht hunn, och déi 100 Prozent ze ginn, fir datt se net an Existenzschwieregkeete kommen. De Beräich vun de Medien huet am Moment eng ganz wichteg Aufgab hei am Land an och am Ausland. Et ass fir verschidde Leit, an ech schwätzen hei vun de Leit, déi doheem musse bleiwen, sief et well se vulnerabel sinn, sief et well se a Quarantän sinn, well se sech eventuell schonn ugestach hu mam Coronavirus. Dat ass déi eenzeg Méiglechkeet, wou se nach hire Kontakt e bëssen zur Aussewelt behalen, andeems se kënnen iwwer Radio, Televisioun, iwwer Zeitung déi néideg Informatioune kréien. De Medieberäich huet dofir eng ganz wichteg Aufgab, de Leit matzedeelen, wat am Moment dobausse geschitt, wat d'Mesurë sinn. Ech wëll awer och hei drop hiweisen, datt et net duergeet, datt déi eenzel Mediegruppe just higinn an de Leit dobausse matdeelen, wat d'Mesurë si vu Protektioun op der Aarbechtsplaz, den Teletravail an esou weider, mee datt se och selwer an hirem Betrib kucken, datt déi Leit, déi do schaffen, genuch geschützt sinn. Et ass fir mech onverständlech, datt et nach ëmmer Entreprisë gëtt am Medieberäich, déi a groussen Open Space Büroe schaffen, Büro u Büro, ouni den néidege Schutz. An hei d'Opfuerderung, wannechgelift, passt och op Är Leit op a schützt d'Salariéen, déi all Dag eng wichteg Aufgab maachen, fir d'Informatiounen no baussen ze droen. En zweete wichtege Punkt an deem Beräich, dat sinn déi sougenannte Freelance. Dat heescht, et si Leit, déi an engem Statut si vun Indépendant, obwuel se an engem Aarbechtsverhältnis sinn, wou se praktesch 100 Prozent vun enger Entreprise ofhängeg sinn. Natierlech ass et elo esou, datt am Medieberäich eng ganz Rei vun Dossieren, Reportagen, Magasiner net méi gemeet ginn. An déi Leit dann natierlech déi éischt sinn, déi sougenannte Freelance, déi dann hir Aarbecht wäerte verléieren. An do en Opruff haaptsächlech och un eis Politiker, un déi zoustänneg Ministeren, datt endlech et esou ass, datt déi Leit och kënne vum Chômage partiel profitéieren. Et geet net duer, datt mer elo nach laang doriwwer diskutéieren, well déi Leit, déi sinn ofhängeg vun deem Geld wat se als Freelance verdingen a wann se dat net méi hunn, da sinn se mar an enger Existenznout, well se ouni iergend en Akommes do stinn. Dofir den Opruff, setzt wann ech gelift direkt Mesuren en place, datt en dës Leit och kënne vum Chômage partiel profitéieren. Dann allgemeng nach an de Medien Och en Opruff nach eng Kéier un déi eenzel Entreprisen, Kuckt dach wannechgelift och, datt Der elo endlech drop verzicht, nach Live-Reportagen ze maachen, nach Gäscht an de Studio anzelueden, fir do Interviewen ze maachen. Haut bestinn d'Méiglechkeeten, an déi hu schonn ëmmer bestanen, fir dat iwwer Telefon ze maachen, fir et iwwer aner Moyenen ze maachen, wéi Skype, wéi WhatsApp an wéi all déi Moyenen heeschen, fir d'Leit, déi bei Är schaffen, net enger Gefor auszesetzen, doduerjer datt de friem Leit an de Betrib erakommen. D'Kultur ass e ganz wichtege Beräich hei zu Lëtzebuerg. Et ass och e ganz wichtege Beräich an enger Demokratie. Et ass do, wou ee sech kann ausdrécken, wou ee kann Kritik üben, wou de Kënschtler kann seng Meenung soen an d'Leit op Saachen hiweisen. Am Moment ass d'Kultur am Standby. Dat ass och richteg esou. Déi Mesure huet misse geholl ginn, fir d'Leit ze schützen, fir datt net vill Leit op enger Plaz zesummekommen, esou wéi d'Mesuren der Moment virgesinn. Et muss een awer och oppassen, datt d'Kultur erëm esou séier wéi méiglech ka belieft ginn an deem Moment, wou et méiglech ass. Dat heescht, net elo onendlech laang am Stand-by bleiwen. Natierlech hu mer d'Situatioun bäi der Kultur vun de Kënschtler, an ech wëll hei besonnesch och vun deene schwätzen, déi als Intermittent schaffen, dat heescht, déi zum Deel zu 100 Prozent ofhängeg si vun hirem Kënschtlerdasein, dat heescht, déi keen anert Akommes hunn, an am Moment hu se keent doduerjer, well keng Produktioune méi sinn, well déi eenzel Haiser zougemeet hunn an een net weess, wéi laang datt dat dauert. Hei sinn am Moment Diskussiounen am gaange fir datt déi Intermittenten och kënne vum Chômage partiel profitéieren. An dofir och hei den Opruff un déi eenzel zoustänneg Ministeren, Maacht dat wannechgelift ganz séier, well déi Leit déi hunn am Moment keen Akommes, si fäerten ëm hir Existenz, net nëmmen ëm hir, mee och déi vun hire Famillen. An dofir muss et onbedéngt sinn, datt déi Leit och kënnen eng Ënnerstëtzung kréien an net einfach esou do sëtzen ouni iergend en Akommes. Da vläit zum Schluss nach un alleguerten d'Leit, déi dobausse sinn, am Moment net richteg wësse wéi et soll weidergoen, Mär wënschen Iech alleguerte vum OGBL, datt Der duerchhaalt an dat Allerwichtegst, Bleift gesond a bis geschwënn.